Ghanafo a wɔretie me, wɔahu sɛ hene bi bɛde no asi so mfie baako na anwonwadeɛ sei ayɛ obi. Na sɛ ɛte saa a, na metena hɔ sɛ saa dwumadie yi bɛnyɔ no wɔ m'akyi berɛ a memma bi. Na bɛne ne meyɔ. akyerɛ me wɔ hɔ wobɛtie amana ato me nana suman hene a nnɛ nnɛ na wɔ ha a yɛsom dom ahyia na bia kɔto nnua domasua hene na bi akɔto domase domasua mpanimfoɔ na bi nkɔto nana nkɔsoɔ hene ma domasua anuanom na adɔfoɔ mpapa nom asɔfoɔ kramofoɔ mediafoɔ mmerɛ nti obiara wɔ ha Akyea me wa edi kan no, mɛda Nana Adomasua Hene ase sɛ dwumadie kɛseɛ sɛ ɔtoo no nsa frɛeɛ sɛ yɛmmerɛ bi. Na de nkyea kɛseɛ ɛfiri Abempreda ase ɛne Bono Regional House of Chiefs ɛde ama no. Akyea me, wa Nada Roma, yɛwɔ hɔ a na ɔwɔ ase bɔ ntaa nsi o na osi so a na ɔwɔ ase ɔkasa o wɛ abonofoɔ saa mmerɛ yɛ a yɛwɔ mu yi mpuntuwa ne yɛyɛ dɛ yɛhwehwɛ yɛte wɔ yi wo nua bi Wɔbɛkasa kasa ntwi ne wɔn nhwɛ so nkura wo kuro a, yɛ deɛ yɛ bɛyɛ dɛn, yɛ bɛ kowa yɛ kuro. Ka ne nyinaa. Me ka wo nea wo to wo ani a, na ano ara da, ade kɛseɛ bi kɔɔ so sampa, bi akɔ so suma, bi akɔ so wɛnkyi, na maame yi so hwane ma anwema, da bi a yɛ nhu no. Mmerɛ nti nka sɛ meka deɛ ɛrekokɔ so a ɛwɔ Bono mantam mu ha yi a, adagyeɛ bɛbɔ yɛ. Ɔkasa o. Na nɔkorɛ nie, yɛnim sɛ Dumasiafoɔ ho bɔ ho mmɔdene dada firi tete. Na bɛyɛ afe nie, wohwɛ social media yi so a, wokɔhu sɛ biribi kɛseɛ bi ɔrekɔ so. Aya bɛbɔ Nanai dini, ɛbɔ ne dini, yɛn mu bi ne yɛnhu no da. Da biara panyini bi ɔbɔ ne dini, bɛfrɛ no Ɔhene David. Ɔkamfo saa Nana yi, Nana Gyana, Domasia, Nkɔsoɔhene, adeɛ a ɔreyɔ wɔ ɔbo no ma no mu na ɔka. Ɔhu sɛ ɔde adeɛ bi tɛ ho deɛ, Na mmom, nɔkorɛ ni, wohwɛ social media ne adeɛ na ɔyɛ no a, without any contradiction, me deɛ ngye di sɛ saa adeɛ deɛ ndɛ menwo bi Ghana ha o. Ɔkasa o. Omia. Akyerɛ me, ma ne nto nwura sɛ adeɛ no a yɛhu no social media no a bɛto bɛnsa frɛɛ no nti ne nnɛ yɛyɛ dɛ yɛwɔ ha na yɛhu no social media nneɛma a bɛɛyɔ grass a grass pavement a pavement nneɛma deɛ ɛka a car abrɔsane no bɛɛ sie abrɔsane nneɛma no ɔde ma yɛade hyɛ yi ɛma bɛkɔ so aprapra ɔyɛ na kɛseɛ mi ka ne nyinaa na nnɛ deɛ adeɛ no a yɛabɛhu no wɛ ayɛ yɛ anobɔ. yɛnhu biribi koraa a yɛnka. Na wɛ nwura wɔ ha a, wɔ ha sɛ na afe ni a Nana Nkɔsoɔ Hene bɛde ne sii akonnwa yi so. Na Ghana ha, wɔn a wɔhyia mu sɛ yi, Ghanafoɔ a wɔtiem, wɔahu sɛ hene bi bɛde no asi so mfie baako. Na anwonwadeɛ sɛi ayɛ obi? Dabida! Na sɛ ɛte saa a, na metena hɔ sɛ saa dwumadie yi bɛnyɔ no wɔ m'akyi berɛ a me mma bi, na abɛn no ne me yɔ. Mpanimfoɔ, wɔgyaa neɛ wɔyɔ a, wowɔ adagye. Enti ne yɛwɔ ha. Yɛbɛkamfo Nana no, yɛbɛtontom no, yɛwie a ne yɛwɔ yɛde ayɛ dɛ. Ɛde aboa ɔne ma mpapa dom ase dom asua nwene na bɛatumi ayɛ amana akɔ so. Dom asua abusua wɔanya adeɛ papapapapapapa wɔanya adeɛ papapapapa ahemfo a bɛte akonnwa so a sɛbio wobɛte amanɔne o saa nka bɛanya bɛde odedeɛ no Nka nyɛ b'abusua na bɛde bɛkɔ. Saa. Ampa nkɔ b'abusua mu o. Dabi da. Bɛdeɛ ɔyɛ ama no aka biaa mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi aboa bɛ ma nkɔyɛ sɛ Nana Domasua hene nkoa na ɔde aba Nana Nkɔsoɔ hene nkoa na ɔde aba Nananom mmeranteɛ ne mmabaawa na wɔn ataa akyire mo taa akyire na Domasua yeye a ɔni bono Mo no yɛ yɛ a ɔne Ghana na nkɔsoɔ nyɛ dɛ ɔba. Mo akyɛ me maka ne sɛ yɛawie yi. Nana na wayɛ deɛ kasa mɛkeka a yɛnwie. Na adeɛ a meka ne sɛ Ghana ha mmoa mfie nan biara yɛnkɔ sini anim yɛnkɔto aba. Binom bɛ mmɔ ntoa nka sɛ yɛn to mma bɛ, ɛna nyɛ saa. Nyɛ saa. Bɛ mmaeɛ, mmaeɛ, mmaeɛ, mmaeɛ, ma bɛ mmaeɛ. Aboro so koraa. Na wɔahu sɛ nipa baako ɔde ne bɔtɔm sika ɔyɛ kuro da. Dabi da. Wɔahu bi da. Dabi da. Nyɛ bi ne yɛbɛhu yi. Saa. Nti sɛ baako pɛ ɔde ne bɔtɔm sika. na ɔnte sɛ ndeɛ ndeɛ dɛ mma ne sika me me ni taku ma ne no dɔmafoɔ bɛ sika no ɔno biara ne nde ɛbɔ ɔbɛ ho bra na sɛ nipa baako ɔyɛ saa adeɛ wei a ne yɛbɛtena hɔ sɛ yɛtoma bi a yɛ sika no ɔnyɛ dɛ ɔnyɛ no basabasa dabida